Herzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kamei, déi Luxemburgs finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pit. Haut hu mer erëm zwee Gäscht bei eis an äh, aus Anonymitéit wëlle mer hir richteg Nimm geheim halen. Déi wësse mer dofir begréissen ech.
Gelift? Déi wësse mer souwisou net. Déi wësse mer souwisou net en plus, jo. Dofir begréissen ech den Här Kehlengestein an de Vegak Said vun der Band Hexen. Gudde Moie, Jongen. Moien.
Dat sinn eis richteg Nimm.

An ech mengen, do schwätze ech fir de Pit a fir mech, wa mer elo da carrément d'Kaz aus dem Sak loossen, Hexentanz vun Ufank dësem Joer, deen Album huet jo sech scho gewäsch, muss ech soen, fir eng Produktioun vun deem, wou natierlech am Black Metal, wéi mer alleguerte wëssen, ëmmer e bëssen esou, oh nee, et däerf net ze vill sinn an hei an do. Mä dat hei ass genau esou, wéi et muss sinn. An ech soen dat elo emol, vläicht déi beschte Beschte Produktioun, Black Metal Produktioun aus dem Land. Merci.
Jo, merci. Merci, ja. Tipptopp. Et war eis wichteg, dass mer e bëssen, dass mer laanscht der Baach kléngen, dass mer. Et ass. Alles gutt. Ech mengen, haut am Joer 2023 muss jo eng Black Metal Band och ni méi héier, also kléngen, wéi wa se mat engem Fisher Price Set opgeholl gi wär, esou am Keller. Ech mengen, do do ass nach ëmmer, dat ass nach ëmmer eng Saach vu wat ee wëll. Wann ee kuckt eng Band, eng Band wéi Darkthrone, déi déi hätt héchstwahrscheinlech mëttlerweil och d'Méiglechkeet,
A wuel!
D'Méiglechkeet dat anescht opzehuelen. Ja.
Nee, en ass en ass fort.
Ech war bei Darkthrone. Ja.
Ja.
Also dat, net du, du hues net do gespillt. Nee, es, oh, das war geil, mé.
Äh, ech schloss net mal oppe stoen, okay? Kee Stress.
Ob ech am Dark Zone gespillt hunn oder net, äh, do, do loss du Spekulatiounen zou. Äh, mee et, et ass e Schwa deen ee mécht. Entweder oder. An ja. äh, mir hunn natierlech ee grouse Virdeel äh, als, als reng Studioband bis elo déi mer wuel och an nächster Zukunft wäerte bleiwen, dass mer eeben Studio gebonne sinn, och am Positiven. Dat heescht, mir hunn do eis Spillereien, eis technesch Méiglechkeeten, déi vläicht méi eng grouss Roll spillen, wei enger aner Band, déi sech och op live zou. zousätzlech fokusséiert. Woubäi dat eent dat anert net ausschléisst. Also de Wonsch ass schonn do, fir dat wierklech op d'Bün ze bréngen, fir dat wierklech live ze spillen. Mee momentan ass et aus diverse Grënn, ënner anerem Zäit, net maachbar.
Dofir war et dann och just bei dem, soen ech mol, beim Release soi-disant bliwwen. Dofir ass et dobäi bliwwen, jo. Also an der, an der, wie weess wat d'Zukunft bréngt. Wéi gesot, also bei eis, mir si scho, mir si scho scho fir dat wierklech ze bréngen, wierklech ënnert d'Leit ze bréngen, och live, well mir spillen alleguerte ganz, ganz gäre live, spillen alleguerten och bei aner Bands. A mir wëllen dat wierklech ënnert d'Leit bréngen. Mee wéi gesot, dat ass am Ament ass dat schwiereg, mee net ausgeschloss an der Zukunft. Dir wëllt Iech dann dee Moment och op der Bün iergendwéi verhüllen, verstoppen, mat enger Mask oder hanner Make-up, fir net erkannt ze ginn, oder wou sidd Der dann genau? Jo, also eis, wéi gesot, eis Identitéit ass, déi bleift. verborgen. Dat ass dann och, meng ech, wichteg. Ech mengen, dat hu mer elo schonn esou oft, also mir elo am Podcast, duerchgeholl, wa mer iwwert den, iwwert d'Black Metal History, ob et norwegesch oder déi modern Variant vu Black Metal ass, d'Anonymitéit a Synonyme fir individuell Memberen vun X-Bands, dat ass wichteg. An dat ass, ech wëll, ech wëll elo net soen, dass et Kitsch ass, mä et kann een awer esou ganz easy.

Si hunn jo allen zwee gespillt op der Release de 14 te Januar. Do hu mer béides gesinn. Ech weess net, ob si Pseudonymme benotzen.
Ech mengen dat ass awer dann och rëm eng Problematik eben, vu que dass eis Local Zeen esou kleng ass a wann Dir an och deelweis nach an anere Bands entweder täteg waart oder täteg sinn, wéi well, wéi wëlls de do deng Identitéit esou Ja, jidderee kennt kleng jiddereen halen am Ja. Endeffekt, ne? wéi méiglech? Dat ass jo schonn Mee, mee tough. dass, Ah dass, nee, äh, wann, wann ech äh, kuerz, äh, also ech mengen dat ass, ähm, dat ass guer net esou, ähm, dat ass, dat ass guer net esou eent zu eent, dass een do wierklech sech muss verstoppen. Ech mengen dat ass einfach äh, Deel vun deem Ganzen an äh, mir zielen do einfach och op äh, All déi wonnerbar Leit, déi eben do d'Black Metal Szen, wann een d'Fans matkuckt an esou weider, déi dat och da matmaachen, déi dann och do tatsächlech dee Mysterium do wierklech och matdroen. Dat huet jo och nach eng, net nëmme mat der Gréisst vun der Zeen ze dinn, mee och mat der Gréisst vun de Bands. Ech mengen, wann ee elo kuckt, eng Band vun der Gréisst vu Behemoth oder esou, Déi hu Roadien a sou weider sou virun an quasi all Band déi op engem lokalen Niveau agéiert, déi ass jo fréier spéitstens beim Soundcheck ze erkennen oder wann se dono eppes op an ofbauen, do gesäit ee jo wee ween ass.
du muss wann den Video op der Release net geet du muss sinn dann einfach so okay, mir, mir sinn all den Deel vun vum, vum Spektakel an der hinsicht mir äh, mir si bereet eis äh, eis dorop anzelossen op dat Spill an äh, mhm. ouni negativ dat ze so Spill méi dat dat Spektakel leben Jo, dass een, dass ee, dass een theatral. Theaterstéck hat, dat muss Ja, wéi en voilà, Theaterstéck genau.
muss Dat stemmt. soen, ja, ja. Äh, dass, ähm, wéi gesot, äh, wann, wann ee elo wierklech wéilt eis Identitéiten erausfannen, ech mengen, dat ass, dat ass zu Lëtzebuerg ëmmer machbar, wann ech elo wierklech déi, déi Méi wëll maachen, mee et, wéi gesot, wëll een et wierklech?
Ja, ech, Oder ech, wëll ja, een dann net ass dann déi matmaachen? Fro, den, de, de ganze Charme indirekt un, un, der, un dem Mysterium, ob, ob Dir et lo sidd oder an deem Fall Incest oder Dreadnought oder och international Acts. Et dréit awer zum, net nëmmen zum Image vun der Band, mee zum Image vum, vum Black Metal, wou jo awer genuch Facettë gesinn huet an deene leschte 40, plus minus 40 Joer, wou mer soen esou, okay, et ass awer nach flott ze gesinn, dass dann och eng Band wéi Hexene dann zum Beispill musikalesch sech wierklech vun anere gréissten, natierlech internationalen Acts och esou e bëssen eppes erauskraze geet mat hire Krallen an dann dat intern mécht a mat hirem eegene Stil verbënnt. Dann, ech mengen, dat ass och eng gewësse Form vu Respekt a wou sech dann herno Band dann seet, Ok, vläit weess ech ween ween se sinn, mee dee Moment wou se Hex sinn sinn, weess ech net ween se sinn. An dat muss een dann iergendwou respektéieren. Ech mengen do si mer zu Lëtzebuerg awer nach lo, dat gëtt mengen ech méi locker gekuckt och, géing ech soen.
Also d'Leit d'Leit déi op d'Concerte ginn zu Lëtzebuerg si si genial an deenen Saachen. Déi déi déi ma mat, déi déi déi wëssen dat an déi kënnen dat an. Mir hunn do vollst Vertrauen an. Prinzipiell, also wa mer elo iwwer d'Musek mol méi fokusséiert schwätzen, ass einfach, et kann een Hexine net an och soss, ech mengen, et ka kee méi d'Rad ganz nei erfannen, ne. Also do huet een, do huet een, huet een. ech wëll net soe Virbeelder, mee Orientéierungspunkten, déi et riets a lénks ginn. An dann, an da kuckt een, natierlech awer ëmmer ganz wichteg eng perséinlech Nout eranzebréngen, mee et wäert ëmmer deen een oder anere ginn, deen zu Recht oder vläicht och zu Onrecht seet, oh dat erënnert mech awer u Band X.
Ja, ja natürlich ja.
No, heißt doch gewollt also wie gesagt auch beim Songwriting äh, du, ja, äh, mir hun mir hu als mir hun mir sind groß gehen mat den Sachen mir sind ähm, also ich, ich zumindest wir sind, also wir sind opgewues mat äh, mat mat den ganzen äh, nonscher Jore black metal Geschichten an du mhm. äh, weiter noch net nimme black metal doch ja, traditionellen ja. ja.
ich mengen Et ass elo, et ass elo vläicht de Moment wou mer zouginn, mir hunn alleguerte Metallica gelauschtert, also Jo, jo, ech menn do kënnt keen do laanscht. Voilà, domat hu mer all ugefaangen. Nee, mee ech soen, déi Saachen déi prägen een natierlech dann och, mir beim Songwriting, et ass och net d'Ambitioun fir do elo eppes ganz, ganz quasi e neie Genre aus der, aus der, aus der Wiege ze hiewen. Mir maachen, mir maachen dat wat eis, wat eis Spaass mécht.

Kal a vill Hall.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Regal, dat kënnt och gutt riwwer op enger op ärer EP.
Merci.
Fan dat sinn rich cool. Cool, merci.
Dat ass e coolen Aspekt, wou, wou ech lo lo net sou an ech meng de Pit an ech hate virdrun iwwer geschwat, sou eben alt erëm duerch dat Gespréich, wat mer lo grad haten, okay, dat kléngt e bësse wéi Summoning oder dat kléngt e bësse yeah. wéi äh, voilà, gell also do, do hues du dann natierlech automatesch deng deng Repéiere wouste siche geet, wou du sees okay d'Jongen Hun sech e bëssen do, jo, influenzéiere gelooss. Wéi gesot, dat ass och guer kee Problem. Ech mengen, jiddwereen, dee behaapt, e géif d'Rad nei erfannen, deen litt. Jo, nee, dat ass richteg. Ech mengen, den eigentlechen, ech wëll net soe Problem, mä wat s de ganz oft eben héiers an der Black-Metal-Zeen, ob dat elo zu Lëtzebuerg, vläicht elo net, well mer wierklech séier duerch sinn, Mee international ass eben deen, dat Wuert, wat ëmmer erëm gäi optaucht, ass den Elitismus. Esou muss et gemeet ginn an net aneschters. An do géing ech gäre mol vun Iech wëssen, esou, wéi, wéi steet Där dozou? Ass, ass Elitismus an der, an der Musek eng gutt Saach? Kann een, kann ee sech op esou eppes aloossen? Muss ee sech deelweis dorop aloossen? Oder ass dat éischter eppes, wou ee seet, Nee, mir distanzéieren eis dovun, mir wëllen einfach dat maachen, wat eis Spaass mécht an deem Fall?
Also esou wéi ech Black Metal ëmmer verstan hunn, ass es dass eng eng eng dass et op der enger Säit zwar ganz elitistesch wierkt, mee dass eng onheemlech Fräiheet doranner ass, dass ee ka maache wat ee wëll an sou si wéi een ass. Dat mat deem ganze Satanismus, jo och ze dinn, ech mengen och och am Satanismus ass ass ee ass ee fräi, an dass dass dass een net gezwongen, dass Ja. äh, dat geet och aus eisen Texter mengen ech eraus. Also wéi gesot, ech gesinn dat Ganzt als als eng eng eng eng ongebonne Fräiheet. Ech ech wëll dat Elitissmus, jo. ech wëll dat zwar iergendwou awer aschränken aschränken a gläichzäiteg nees ausweiten, An där Hinsicht, datt do einfach am Metal prinzipiell gëtt jo awer eng Saach grouss geschriwwen, nämlech d'Handwierk. Also du muss deng Instrumenter beherrschen an du muss Häerzblutt dohannert stiechen an eben och virun allem ganz kloer als Ofgrenzung zu anere Genrë wéi Pop an esou weider. An doraus, dat schonn eleng. Do besteet ganz kloer en Elitismus, wann do ee kënnt, deen, deen, deen näischt kann an dee probéiert mat, mat iergend, mat Effekter oder sou ze schaffen, Showelementer, mat Showelementer, déi an der Rei sinn, mä just Showelementer ze iwwertünchen, datt soss näischt do ass, dann ass, da si mer awer ganz séier bei enger Oflehnung, déi dann als Elitismus ka verstane ginn. Jo, dat ass jo och kloer, dat ass jo verständlech. No an da gi ech dawer nach soen Ech fan du hues dann awer nach Leit, déi dat dann gutt fannen.
Also du hues ëmmer nach Leit, déi dat dann déi da soen dach grad dat ass jo dat coolst un un un deene wéi se well. Ech weess och net op am Black Metal jiddweree sou seng seng Instrumenter beherrscht ehrlech gesot mee et war ganz goub aner Genre wou ech dann awer och direkt Persoun sou Dajalt dann dann da sinn ech elitär.
De Kehlenstein ass an do an där Hinsicht elitär.
Okay. wat, wat, wat, ich mengen dat, dat muss jo näicht schlechtes sinn ich mengen will jo awer schon dass eng gewëssen äh, ach wie soll den stelle soen eng gewëssen äh, ähnlichkeet derfle doch rengheet an der musik ass wo en dann wëll machen an dem fall a wo ihr seht hm, nee dat du will ich net well well dat mat zevill associiert mat andere sachen ass mat denen ich mech net äh, identifizeiere kann Jo, wann dat eng perséinlech Preferenz ass. Also wéi gesot, wa mer dann an der Band mat verschidde Saachen ebe kommen an da kann duerchaus ech, wann ech elo zum Beispill mat engem Riff kommen an da seet den Aukert, dat do kléngt awer, dat do kléngt no fucking Foo Fighters oder wat weess ech an him gefält dat net, dann dann soen ech, da muss mer dat eben änneren. Mee dat ass awer éischt eppes wat. Wat vum Perséinlechen ausgeet. Duerfir och deen Elitismus ass wahrscheinlech éischt, ass éischter eppes, wat, wat esou, wou perséinlech Grenzen ebe sinn. Also wann ech verstinn, datt vill Leit beispillsweis verschidde Bands oflehnen, well se fannen, datt déi, datt se, datt se net, datt se, datt se net gutt sinn, net gutt spille kënnen, hir Instrumenter net beherrschen oder wann de. Growls net gefällt oder wat ëmmer also ech wie gesot dat ass jo perséinlechen Aspekt ass ass dat soll mol dat do muss jiddwereen sech selwer natierlech orientéieren wat fir deem säin Ouer geprägt ass ja. wat natierlech lo ja. denken ech mm, also schwätzen do sécher mol fir de Peter fir mech ähm, mir sinn zimmlech spéit bei jo ass soi-disant zimmlech spéit bei de Black Metal komm. Natierlech sou Gréisste wéi Dimmu Borgir, Cradle of Filth an dat alles, dat waren alles Begrëffer an eiser Jugend, wou mer geduet hunn, ok, dat do ass Extreme Metal, ass et och, mee et huet net onbedéngt seng Wuerzelen am Black Metal. A wann s de dann deng éischt Darkthrone CD, a mengem Fall Transylvanian Hunger, an den CD-Player méchs, da sou, What the hell ass dat dote gell? Wat? Dat kann der net sinn, datt een dat gewollt esou gemeet huet. An an awer gehéiert et dat ass Dir schon sollech mat den Trademark fir den Di zweet äh, Di zweet Well, déi nonzeger Well aus Norwegen. Dat ass se awer nach egent wouch op all sou. So,

souwäit mer erausfonnt hunn. Säit 666 Joer, mee bon, Dir krut näischt dovunner mat. Ah, ok.
Do war, do gouf nach keen Internet fir eis. Am Süden gëtt et keen Internet. Pardon, du wolls eng Fro stellen?
Du wolls eng Fro stellen? Ja, ma du. Wéi? Ech?
Ja, do sollt eng Fro elo kommen. Wéi bréngt een Leit bäi? Gesäis, elo sinn ech.
Meng Fro war, wéi bréngs de Leit oder wëlls de iwwerhaapt Leit dozou Soll ech mol motivéieren Black Metal ze lauschteren, déi nach vläit aus dem Metal kommen, Metal Beräich, Rock Beräich. Wéi wéi ass do den d'Ugehensweis fir fir ze soen, dach lauschtert der dat eng Kéier un? Oder muss dat muss dat iwwerhaapt eng eng eng Ugehensweis sinn? Muss een Black Metal eng Kéier gelauschtert hunn fir kënnen ze jugéieren? oder kann een Black Metal jugéieren, wat jo och an der Gesellschaft, wéi mer virdru nach vum Satanismus an esou geschwat hunn, awer deelweis schonn automatesch geschitt. Ech
ginn do elo meng perséinlech Äntwert an mir hu jo schonn erausfonnt an erausgeschafft, dass Black Metal eng extrem perséinlech Saach ass. Fir mech ass et ganz kloer nee. Missionéieren ass eng chrëschtlech, Idee an ech fannen ze missionéieren fann ech fann ech moralesch absolut verwerflech wann ee wann ee keng Loscht op Black metal huet da soll en kee Black metal lauschteren a wann e Loscht huet op Black metal dann wäert e schonn seng Bands fannen. Och ech fannen verschidde Bands net gutt aus verschiddene Grënn och vläicht esouguer Klassiker. Ech ech perséinlech konnt ni eppes mat Mayhem ufänken. beispillsweis. Ech hunn Mayhem mëttlerweil zweemol live gesinn an op CDe gelauschtert a fir mech ass dat net gräifbar. Mee dat muss fir Mayhem an der Rei sinn a fir all anere Black Metaler muss dat och an der Rei sinn. A wann et fir iergendeen net an der Rei ass, dann ass dat ganz kloer där Persoun hire Problem an net mäin.
Also ech fanne Mayhem genial. Ech wëll dat just eng ganz kuerz.
Ech hunn se och nach net live gesinn. Dat hëlleft.
Ech mengen dass dat kënnt dobäi, dass et sécherlech keng genial Live-Band ass, mee ech fannen se also ech fir mech ass dat wichteg, dass een do dass een do d'Wuert Fräiheet ass kënnt ëmmer nees op, dass een dat do iergendwou zelebréiert an där Hinsicht an an. An aner Meenungen, déi existéieren, entweder akzeptéiert oder och net akzeptéiert, mee dann sech bewosst ass, dass et säin eegene Problem ass, dass een se net akzeptéiert. Dat ass richteg.
Jo. Ech mengen, et ass och dann an deem Fall alt erëm interessant, well mer elo ëmmer erëm op dat, op dat Wuert Fräiheet an der Ausliewung vun, vun der Musek an och an deem Fall vun deem Genre vu Musek, Black Metal an dësem Sënn, sech keng Grenze setzt, na och perséinlech. Ech mengen et hëlt een einfach alles un, wat et gëtt an et mixt ee sech säin eegenen, säin eegenen Trunk dorauser. Ech mengen, ech mengen esou kéint een u sech och den Hexeen-Tanz beschreiwen, esou dass du esou en Trunk aus villen. Aus villen, villen Aflëss, villen, vläit esouguer Meenungsverschiedenheeten, mee am Endeffekt representéiert d'DP awer genau dat, wat Dir dee Moment wollt soen. Dat ass, dat ass, dat war eis wierklech, wéi gesot, dat war eis wierklech enorm wichteg, wa mer, mir si keng Band, déi elo Messagen weidergitt, mä wann ee Message dran ze fannen ass, da si fräi. Dat huet all eis Texter, déi sech haaptsächlech ëm dat Okkult dréien an ëm dat Mystizistescht, sief et Satanismus, sief et Hexenkult, déi Saachen. Wat de gemeinsamen Nenner vun deene Saachen ass, ass, datt doranner eng gewësse Fräiheet läit, datt ee ka sinn, ween ass an och wann een net an dës Gesellschaft passt a wann een net an dës, wann een net esou ass wéi déi aner, wat och ëmmer dat heescht, dann ass dat ok, da soll een dat esou sinn a soll dat, soll dat och bleiwen, soll een dat zelebréieren. Reng musikalesch zum Beispill erënneren ech mech un ee Kommentar, dee gesot huet, déi, déi Soli, déi do dra sinn, also déi, déi verschiddene Leit ze klassesch kléngen, also ze klassesch no Heavy Metal. Déi stounge mer da, da sot en, dat dat ass net richteg Black Metal. Da soen ech, Deng Mamm ass net richteg Black Metal, éierlech. Deng Mamm ass net richteg Black Metal, dat ass richteg. Wat ass dat da fir eng fir eng kleng karéiert Du Wichser Ausso, dass der dass dass an de Black Metal kee Solo passt?
Well am Black Metal was dat opläit oft héiers am Black Metal wo ich do wärm wär EP héieren hunn war ich och e moment de bëssen iwwerrascht awer schon cool von der passend von da wo och ge jiin no fënz fan ech lo ja och wat ze schnell wéi eens ginn Ech spillen einfach gre soli.

Mir fallen do aner aner Gespréicher an, wou mir schon mat Leit hat, wou wir dann äh, wann man lo am Black Metal Bereich bleiwen, äh, die äh, soll mal de Gal ass fortgang vu Gorgoroth an mm. seitdem ass Gorgoroth decke Schrott fir viel fir viel Leiit, mm. wo ich muss so so net wirklich ich fand, ich fand das net schlimm, dass se gang ass well ich well ich muss so so dat neit wat hier mech dat lo net mi so menges, méi die aktuell Gorgoroth fand nech Ass awer elo net wesentlech méi schlecht, just well et un enger Persoun hänkt. Ech mengen et geet ëm den Gesamtpackage wou déi Band wëll representéieren an ech fannen dat huet sech guer net geännert. Jo, also Persounekult ass souwisou eppes, ech menge mir mir probéieren anonym ze bleiwen an domadder hu mer och schonn e Statement dozou gemaach. Persounekult ass eppes wat eis net net gutt gefält.

Oft genuch gesot, Dir hutt et och elo ganz, ganz oft gesot. Mee elo ass elo eng aner Fro, wou mir elo spontan afält. Eleng well ech erauskucken elo, ech menge mir ginn elo Richtung Hierscht. Hierscht ass eng gutt Zäit, wou et gutt kill gëtt, gutt fiicht a naass a niwweleg. Ass dat, ass dat esou eng Period, wou s de da sees esou, Ech hu lo Loscht net nëmmen ze lauschteren, mee och selwer ze schreiwen.
Leeft dat doriwwer eraus, ob mer nach eppes, nach eppes nowerfen? Ënnert anerem.
Vläicht.
Naja, also fir mech ass den Hierscht eng ganz kreativ Zäit zum Beispill. An ech weess, dass fir déi aner Leit an der Band dat och gëllt an dass mer do duerchaus gewëllt sinn, fir do, fir do erëm zesummen ze kommen a fir erëm eppes, eppes Flottes. zesummen ze brauen do an mee et musse kucken wéi gesot also mir mir maan dat schonn mir schaffen also ech schreiwe riffen den keenbestein ass och schonn ganz ganz kräfteg am gaangen fir do dämonen ze beschwören jo richteg hutt dir richteg erkannt ech schreiwen nämlech keng texter texter komme bei mech vun
Aus de Wuerzelen vun der Äerd, genau. Richteg erkannt. Ja, tatsächlech. Ja, ja, awer.
Ech soen dat, ech hunn, ech hunn dat, ech war Zeien dovun. Dat ass tatsächlech esou, dat kënnt. Ja, ja, ja. Wéi eng, wéi eng, wéi eng, wéi eng, ja, wéi eng Zort Geeschterbeschwörung. Ja, absolut.

an so dann ass mir dann ass mir dann ass mir ze hell fir zech fir fir fir fir ze schreiwen ech sinn ja. Äh, ech brauch do den äh, ech erinnere mech äh, un eng wanderschaft déi ech gemaach hunn an norwegen äh, wo mir dat ass okay äh, tatsächlich ke witz woch gesot hun okay wat ze hei wunn ze kannst du den black metal machen Also soubal du aus Oslo raus gëss bass du am fucking Black Metal Land wou wou näischt ass ausser Steng an a Bësch. Trollen an.
An dann da mëss de Black Metal. Dat ass also dat fir mech ass dat organesch dass Black Metal och wann en net aus Norwegen kënnt mee awer ëmmer domadder a Verbindung gebruecht gëtt. Gëff mir gëff mir en Dännebësch a bëssen Niwwel an dann kann ech. Ah jo, nee, jo. Also ech perséinlech, ech schreiwen zwar lo kee Black Metal, mee ok, mee ech sinn halt och lo net lo an enger Band oder esou, mee et hëlleft schonn, esou e klengen Niwwelsufank, esou, da denks de esou, Wow, ok, et ass elo un der Zäit, sech an d'Höhl zeréckzezéien an deem Fall an sech ganz ënnerlech ze ginn an. u Saachen ze knusperen. Ech weess, dass dat fir déi aner, fir déi aner Membere vun der Band genau sou ass. Also zemools, also den Arakurt ass ee Wantermënsch total, wann een dat wierklech esou esou soen kann. An dann de Culto Nocturno ass deen, deen, deen kënnt effektiv ëmmer iwwer Nuecht mat senge Basslinnen. Dat ass, jo, jo, dat, dat kënnt, Dat kannst du auch deelweils net kontrolléieren. Dat, nee. äh, ich mein, den, den, den Problem hatte man wahrscheinlich alle Goethe schon. Da sitzt du irgendwo op enger Platz, wo du net unbedingt willst sinn. an da fällt er vielleicht den, den most awesome Riff an. A bis du daheim warst, hast du nicht vergessen. Mm. Dann hast du net do wäert gewichtcht huet enke e gesot. Ja huet enke nie ween dat war hat recht dat.
Well also ich muss ja do so mat mat de moderner Technik is a wëmmer. Also mir ass et zum Beispill scho virkomm, datt ech, datt d'Inspiratioun komm ass, datt aus de Wuerzele vun der Äerd et a mech gefuer ass, egal wou. An do muss ech dann soen, Merci dem däischteren Här, datt mer Geräter hunn ëmmer bei Hand fir alles festzehalen. Dat ass, mee dat beschreift vläicht och just mäi kreative Prozess. Wann ech iergendwou sinn, wou et amesch wier, dann zicken ech den Handy an da gëtt do dra gebläert oder e puer Zeilen opgeschriwwen, fir datt se net verluer ginn. Dat ass vläicht mat der Gittar horanesch, ech weess et net.
Jein. Also ech hunn et schonn opgesumpt, wéi ech dann elo doheem geläscht hunn, esou, Fuck, nee, dat do, dat kann net sinn.
Dat kann net sinn, datt dat do gutt sollt sinn. Summe klappt net.
Dat hunn ech och scho probéiert. Dat geet net. Ja dat ass natierlech fir fir Stëmm an Text ass dat natierlech eng ganz aner Geschicht. Bon ech kann elo net
ech kann elo net am Auchan bemol en Handy eraushuelen a birelen do. Mä ech mengen wann wann den Mee do kann seine Lordschaft dat vun dir verlaangt. Jo mee nee déi kënnt awer effektiv méi wann ech am wann ech am Bësch sinn oder esou. Natur jo. Ech erënnere mech wega. Xaide un deen ee Video deen ech der geschéckt hat wou ech wierklech an der Nuecht am Bësch souz a gebirelt hunn. Ech hunn och grad dorunner geduecht. Tatsächlech. Deen existéiert tatsächlech also
an
jo dat ass e Video. An ech war begeeschtert ech muss zouginn. Jo. Hun dat och dann tatsächlich och sou iwwerholl äh, dann äh, war mit frisch opgeholt méi ähm, hunn awer den äh, den Text hummer sou an dem an der Fassung hummer dat effektiv Richtig.
op äh, äh, ja. Ja, oh, Cult of Necrotic Incantations ass dat gewiescht. oh, fuck, dat wees ech och schon net méi. Ja, ich wees nach net.
Klingt awer vun engem gudde kreative Prozess, muss ech soen. Also och do ass ass ass d'Fräiheet nech ganz grouss geschriwwen. Ech muss soen, dat ass ech meng den den de Vega huet et virdru gesot, mir sinn och deelweis bei anere Bands aktiv oder aktiv gewiescht. A bei Hexine ass et an där Hinsicht anescht, well mer zumindest bis elo jo eng reng Studioband sinn, si mer net op Proufterminer ugewise wou reegelméisseg mer soen, mir mussen eis ëmmer do an do treffen, dann an dann, wa méiglech komplett. Dat huet dann eben de Virdeel, datt een, datt, datt, datt de Moment an d'Plaz e bësse méi egal ass an doduerch d'Kreativitéit manner gehemmt gëtt.
Dat ass an deem Fall, denken ech, esouguer als kreative Prozess fir eng Black Metal Band, wou awer, ech wëll net soen, de Kannerschong an den Ufanksjoren definitiv stécht. Dat ka jo just hëllefen, fir datt jiddereen dann och nach ëmmer ka säin eegene Wee fannen a sech net onbedéngt. Well dat ass och eppes, wou ech perséinlech dra war, dat war dat,

ass natierlech, dass esou eng gewëssen Dynamik verluer geet, dass, dass de do net deen, deen Zesummenha-, also déi, déi, déi Musek entsteet jo net nëmmen um, um Plat oder um, um, op där eenzelnem, op deem eenzelnen Track op dengem, op dengem Simplitude oder wat och ëmmer, mee dat ass schonn eppes och, dat muss zesummewierken. Do kann net, do kann net all Persoun eenzel einfach säin Déngens maachen an dann ass dat herno e Lidd, wat passt. Do muss eng gewëssen, do muss eng gewëssen Dynamik sinn. Nee, zum, zum Schluss mussen, mussen d'Fiedem zesummebruecht ginn. Ja, ja, ja. Mir huelen och esou op, also mir huelen och ähm, op, dass, äh, dass zum Beispill äh, äh, d'Drums, den, den Arocode, also ech, ähm, äh, ech an den Arocode, mir huelen dat gemeinsam op, dass ech eben d'Würfel spillen an hie spillt dann live do drop a hie spillt net einfach irgendeppes. Also ech hunn näischt, näischt opgeholl an da spillt hien dodrobber beziungsweis dass hien einfach op den op den op de click spillt mir maachen dat schonn esou live mat click zwar awer schonn live einfach fir dass déi dynamik net verluer geet an dass mer wierklech do eppes hunn wat wat lieft an net eppes eppes ee frankenstein deen einfach aus läichendeeler zesummegesat ass mir mir wëllen eppes eppes lieweges doraus doraus zéien aus aus Aus dem Morast hiewen. Aus dem, da aus muss, dem Ritual dat, gebuer. Dat Herz, dat muss klappen. Ja, voilà. Klingt, klingt gutt. Ech sinn, sinn iwwerzeegt, dass dann nach do ganz vill geplangt ass, awer mat, ja, mat Gedold ze genéissen. Ja, also ech. Mat Gedold, ja. Den Aracott ass, wéi gesot, e Wantermënsch. Dee muss elo e bëssen, dee muss elo e bësse getrëppelt ginn nach. Fir dass en en fir dass en dass en an d'Gäng kënnt. Mee den mee de Wëllen ass do. De Wëllen ass do an de Wëllen ass ass jo dat wat staark ass a wat zielt a wat de Black Metal un d'Liewen um Liewen hält an un d'Liewe bréngt. Ech menge besser hätt mir et och net kënnte soen elo. Mee elo mar ganz vill iwwer, jo, u sech scho ganz vill iwwer Hexien gelaacht, éischts emol um Ufank, well, well näischt geklappt huet, mee bon, dat kritt Dir dobaussen net mat. Mee ech, ech, ech denken, dass mer do scho bei enger gudder Zäitche sinn. An dass. An eiser Höhl hu mer net vill Connectioun, ass dat wahrscheinlech. Jo, dat ass schwéier, gell, et gëtt kee Wifi fir d'Rollen, gell. Ech mengen,
déi physesch Release vum Hexien-Tanz war op Kassett. mat Béngelen a Schanken a Liede. Also dat ass, dat huet sech dann och elo um Ufank vun dësem Interview bemierkbar gemaach. An den, an mir haten, mir hate ferm Problemer mam Video. Mir haten ee Video, dee mer, also mir haten e puer Videoen, déi mer eben zu tëschent den den anere Bands da gewisen huet, vu vu dass mer et live konnten optrieden. An do ass och äh, déi éischt dräi Videoe sinn ongeféier gutt gaangen an dann dee leschte Video, do ass den ass komplett do ass och komplett d'Technik ofgeschmiert. Also mir hunn eis Geschicht mat technesche Pannen. Dat ass vläit de Sud, wou der musst bezuelen un d'Demonen, fir esou Ja, fir déi Texter ze kréien, muss een halt bezuelen. Ja, net onméiglech.
E Präis, dee mer gewëllt sinn ze bezuelen. Absolut.
Ech verstoen. Alles fir, alles fir d'Musek. Alles fir d'Musek a fir d'Kreativitéit. An ech denken, domat hätte mir et dann haut och scho rëm gepackt mat Hexine, an deem Fall mam Monsieur Kehlenstein a mam Monsieur Vega. Ech géing soen, mir wënschen Iech zumindest emol nëmmen dat Bescht fir. déi nächst Méint, Joren, Joerdausenden, wéi laang der och existéiert, mir wëssen et jo net, mir wäerten dat och net wëssen, mee d'Leit dobausse kënne sech op gudden Black Metal freeën, géing ech soen. Et gëtt Zäit, Lëtzebuerg brauch méi, brauch méi Black Metal. Jo, dat ass definitiv e Saz, dee muss mer nach soen. Diversitéit ass nach net genuch do, mee jo, do ass bestëmmt Ech mengen, mir sinn zwar elo mol al, mee d'Jugend ass hoffentlech motivéiert, fir sech awer Black Metal unzedoen. E bësse Vertrauen an d'Zeen ass gutt. Mir si just ee Bausteen vun deem Ganzen. A mir sinn och recht stolz drop a mir sinn och ganz confiant, dass dat wiisst.
Dann hale mer d'Daumen an da loosse mer Iech elo an Är mystesch Höhle zeréckzéien. Mir soen op jidde Falls Merci vu Kaméidi, dass Der konnt dobäi sinn. Merci och. Absolut. Jo, ech géing soen, mer héieren eis deemnächst hei erëm bei enger neier Episod vu Kaméidi. An nach eng Kéier Merci un Iech a bis geschwënn. Bis dann.
Yes.
Au revoir. Bis geschwënn.
Merci.